ئەوەی تاوەکو ئێستا ڕوونە لەبارەی ڤایرۆسی کۆرۆناوە دوو شتە یەکەم ئەم پەتایە نزیکەی دوازدە مانگی دەوێ تاوەکو لە ڕووی تەندروستیەوە چارەسەرێکی تەواوی بۆ دەدۆزرێتەوە دووهەم لێکەوتە ئابوورییەکانی کۆرۆنا بۆ چەندین ساڵ بەردەوام دەبن، ئەوەی ڕووی نەداوە ڕوودەدات. بەخێربێن بۆ یەکەواڵ، با پێتان بڵێم چۆن جیهان بەرەو داڕووخانی ئابووری دەڕوات و هەرێمی کوردستان لە کوێی ئەو مەسەلەدایە. هێشتا مانگەکانی سەتای کۆرۆنایە و سەرو ملیۆن کەس توشبوون و هەزارانیش ڕۆژانە گیان لە دەسەدەن. لەولاشەوە گەشە یابووری جیهان بەرە و سفرە ڕوات. با هەندێک ژمارەتان پێ بڵێم. دوو سەد ملیار دۆلار تاوەکو ئێستا زیانی فڕۆکەوانی و کەرتی گەشتیارییە. سێ سەد ملیار دۆلار زیانی کۆمپانیاکانی تەکنەلۆژیا. سەد ملیار دۆلار هاتوچۆی بازرگانی و سێ سەد ملیار دۆلار زیانی بۆرسە و کۆمپانیاکان. ئەمە لە ملیار با بڕۆین بۆ تریلیۆن. ئەمریکا دوو تریلیۆن دۆلاری راکێشاوە بۆ رێگەگرتن لە قەیرانی ئابووری، ئیتالیا دەڵێ یەک تڕلیۆن دۆلاری دەوێ تاوەکو جارێکی دیکە بکەوێتەوە سەر خۆی. وڵاتانی جی بیستیش ئەڵێن دەبێ پێنج تڕلیۆن دۆلار خەرج بکەین تاوەکو بچینەوە دۆخێکی سەقامگیر. بەریتانیاش دەڵێ دەبێ چین شەش تڕلیۆن دۆلار زەرەری داڕمانی ئابووری جیهان بدات و نابێ وا بە ئاسانی بۆی دەرچێ. دەزانم مێشکتان بەم ژمارانە ئاڵۆزە، ئەمەی ڕوو دەدا هیچ کات ڕووی نەداوە، ئەوەی هۆکاریشە هێندە بچووکە هێشتا نەبینراوە، ناوی ڤایرۆسی کۆرۆنا و پەتای کۆڤید نۆزدە یە. لە ڕۆژاوا هەموو دەوڵەتەکان خەریکی دەرهێنانی پارەن لە خەزێنەکانیان و خەرجکردنی تڕلیۆنان دۆلارن بۆ سەقامگیرکردنەوەی دۆخی تەندروستی و ئابووری، بەڵام لەم ناوچەی خۆمان سەرەڕای کۆرۆنا هێشتا خەریکی ناکۆکی سیاسی و شەڕی پیاوە بەهێزەکانین. لە پاڵ کۆرۆنا جیهان لە مەترسییەکی دیکەی ئابووریدایە، ئەویش شەڕی نرخی نەوتی نێوان ڤلادیمیر پوتنی ڕووسیا و محەممەد بن سەلمانی سعوودیە کە ئابووری ناوچەکەیان زیاتر مەترسیدار کردووە. بەڵێ، محەممەد بن سەلمان دەیەوێ عەنتەریاتی پوتین ڕاگرێ، چونکە ڕووسیا ئامادە نییە بەرهەمێنانی نەوت لەسەر حسابی سعوودیە کەم بکاتەوە. بن سەلمانی سی و چوار ساڵ یەکێکە لەو کەسە دەگمەنانەی ئەمجارە بە پوتینی شەست و هەشت ساڵی گوتووە، بوەستە ئیدی قەبوڵ ناکەین. بەڵێ سعودیە سەلماندیەوە کە حاکمی نرخی نەوتە و بە یەک هەڵوێست نرخی نەوتی هێنایە خوار سی دۆلار. پاش دابەزینی نرخی نەوت، ریاز پەیامێکی بۆ پوتین ناردووە و گوتویەتی، ئەوە دەرکەوت ئێمەین بڕیار دەدەین بۆ نرخی نەوت نەک تۆ. روسیاش وەڵامی دایەوە و گوتی، خۆتان زیاتر زەرەر دەکەن و ئێمە ئابوورییەکەمان زۆر پشت بە نەوت نابەستێ. ڕووسەکان دەزانن سعوودیە ئەمساڵ لەژێر زەختێکی زۆردایە. لەگەڵ کورتهێنانی بودجە بەهۆی نرخی نەوتەوە، ڕەنگە بەهۆی کۆرۆناشەوە سعوودیە حەجی لەدەست بچێ کە لە دوای نەوت داهاتی دووەمە بۆ بودجەکەی. بەڵێ، شەڕی ئەم دوو پیاوە بەهێزە لە پاڵ کۆرۆنا زەرەری ملیارەها دۆلاری داوە لە ئابووری ناوچەکە و تەنانەت ئابووری وڵاتەکانی خۆشیان. سعودیە بە دۆستەکانی گوتووە پشکی پێوە نایەشێ و لە خەزێنەکەیدا چوار سەد و نەوەد ملیار دۆلار هەیە. ڕووسەکانیش دەڵێن ئێمەش چوار سەد و چل ملیارمان لە خەزێنە هەیە و ئامادەین بۆ شەڕێکی درێژخایەن. ترەمپیش هاواری لێهستا و دەڵێ، قەبوڵی ناکەم ئەم شەڕە و دەبێ نرخی نەوت بەرزبێتەوە، چونکە چەندین کۆمپانیای ئەمریکی مایەپوچە بن. بەهۆی بن سەلمان و پوتینەوە نەوتێکی زۆر لەناو کەشتیەکان ماوەتەوە و نە کڕیار هەیە و نە فرۆشیاریش حەز بکا بەو نرخە بیدا. بەڵێ لەلایەک لێکەوتەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا و لەلایەک دابەزینی نرخی نەوت و داڕمانی ئابووری جیهان، ئاسان نییە بۆ ئەو دەوڵەتانەی خاوەنی ترلیۆنان دۆلارن. ئینجا دەبێ بۆ حکومەتێکی نادەوڵەت چۆن بێ کە خەزێنە نیشتیمانییەکەی خاڵییە و دراوسێکانیشی هیچ کەیفیان بە ناوەکەشی نایەت. ئێستا لە کوردستان شەقامەکان چۆڵن و گیرفانەکانیش بەرەو خاڵیبوون دەڕۆن. بەڵام لەم قەیرانانەشدا شەڕی حزبی و قسە و بەیاننامەی سیاسییەکانمان زۆر و زەوەندە و، هەندێکیشیان بێ منەتن. باشە برادەران تر داعش و ئێستا کۆرۆنا یەکتان نەخا؟ دەبێ چ داهاتوویەک چاوەڕێی ئەم کوردستانە بێنازە بکا؟ بەسە بێتام بوو.